vai nih uh, ka hawipa vai nih India nih bia ka hal le tu hi na sian hi hriamnam vai vai hi abikin ke ai sina nan la ko lo mo aka thi le chu hlan na chun ke ai sina kan la adik atu hnu hin chun hriam la nam an kan pe cham mi hi sasin se chang la da te ko ko tiah ka leh zeruang te cun camp pathum chung kan langmi vialte kan zoh tikah le kan hei ti mi cu minung kan tam a si sia cun minung kan um sia cun hriamnam kan kawl hriamnam um cu minung kan kawl le cu cha cun hin ha pan hi hi vai ai rual ten a kal hau Le cucaah cun vai khi uh, khi minung zong kha hriamnam kha khi effective effective taktak an man khawh nak ding tiang khan vai uh, tuah piak ve ka hau le cucaah hi na pen hi hi khi mui khat te akal mi si le cu hlan ah cun ke kan ma zong nih kan rak ruah mi si hriam nam lo cun minung kan kor khalal ti kan rak ruah a si lem lo minung kan um ahcun hriam nam mai kol hriam nam um ahcun minung chuak le hi hi vei ke a pahnih khin hmu thiam ke a hau ruat tia ka ruah kan lungpiak ko la dah ka ti kai lom e mm si si si a biapitnak kha a van atu ah kan van zoh si cun kawl pawl nih kan chin ramri an kan det chin lamang Chin state an timi te man khan kan det chin lamang ti kha chim chiu si thlanglei ah Paletwa AA nih hitin kan tuah Khi zeitin zei hlan tuahmi si? Law maw an siam la maw an kan det? Asilo ah zeitin dah an kan det? Khi pawl vialte an kan det nak hi a zeihman se lo. Ralkap thawng lakin ni tuah le power an mah tein Bill up ni tu le chu chu kan det mi si ko. E kan ma zong nih khi khi pawl vialte van ṭhol nak ding le khi kan kan ramri van tuah nak ding tiang a khin. Vai Chin National Army a ṭhon hap ko. A ṭhon lo ah cun zeitik mang kan kal kho lai lo. pakhatnak ah. Cun pahnihnak ah a hung um rihmi cu okay, atu nain na van chimmi pawl vialte ram hong fel selaw kanmah karlak kan buai hnga maw ti pawl vialte kha bantuk hong chuak selaw a daihnak in political means in Kan tuah khawh dingmi pawl vialte kan tuah ko bu i hriam ai tlaih i a dirh vemi hnahnawhnak a petu ding pawl a hong chuakmi zong kha kan National Army nih cun a van fimtawl khawh hau cu. Pathumnak. Mm. Nihin ni kan tuk cuap mi ral hi kan puthet puthet nin ne chimen ti ral cu tuk kho se kon nan ral te nak te ka chun atlom bik one commenter kan um hau ti one comment um kho nak ding a chun lead atu atu pa ni hin a hruaitu pa ni hin a chon na sa thau Cu ti lawng ah cun vai one comment tangah kan kal la cu. Le cu caah cun khi cun a pali na ka cun atu kawl ralkap hi zong va se sala kawl miphun zong va se sala vai constitution zong kan nei men ko lai System thar zong kan bunh men ko lai. Asinain kha kha kha za ah za khi vai an kan himter lai ti kha a har bak ko a tlawm bik kha constitution kha system kha kum hra maw kum kul maw a van nun nu hi cu vai vai kha pawl vialte kha a feh hnu lawnglawng ah khin zumh awk tlak ding chok lai constitution thar zong siseh system thar zong siseh kha pawl vialte enforcement mechanism kan ti le kha pawl vialte okay apui kinnak ding mi herhmi institution zei zei pawl vialte kan tuah di cu hnu cun practice atak i kan van man i kum kul kum som thum kan kal hnu lawngah hin zumhawktlak mi system zumhawktlak mi constitution zumhawktlak mi institution ai chawh lai cu hlan lo poh kha cu vaya ke zeiti po khan zei po se kho la chu bantuk ah chun vai ke national army a thong mi kan nei lo a chun zei tik po wa zei zei aban chu suala kan kha kan ti mi kan fen ko lai lo Si cu caah cun cu pali cu vai van zo ah hin zei tluk in hlah vai Chin National Army a ṭhawn hau le a cah hau a tam hau timi cu a fiang ngai thil dang tampi lakah e cu vel lawng cun a point no ka van tuah lai eh kai lawm ai Mm. Ah, si mipi zong nih khan ah, kan van i fiang cio lai tiah ka zumh i tu van chimmi kha ah, a, a tawi nan a van tlamtling ngai ko. Cu ruangah cun kan National Army simi kha eh, kanmah kan peng le kan tlang cio ten ha zong kha kan si khawh to kan tha kan pek ko bua kan National Army a ṭhawn harnak kha eh, kan thinlung ah khan i chiah cio hna usih law lungdong lo te khan dir kam chiu ko hna si timi te kha van pe ta ka duh mi se la kom van hal mi kong kau te khatlom palte a van lan ta van kal ta ri u si lo van kal ta ka u si lo ka thin lung a um nga mi pakhat te van hal ka duh mi chu a CNFCNA he chan sau pi mi pi ne tha pek ok dir kam ok uh, kan rak hngal lo i a ruang tampi ruangah a si kho men le a caan caan ah cun nan lungdongh caan le khe nan tharak chiat tuk caan zong khe tampim ko lai a fawinak cun CNACNF he a thih dengmang caan zong tampim ko lai mah bu khan har sa lengmang te in uh, deu ma cheu te in nan kal cheu mo i atu bantuk dir mun tiang kan mi phun kan ram cha tiang e atu ban nan van dir kho mi hi uh, zei ruangah da a si hnga a fawinak cun zei ruangah dah atu bantuk in uh, survive nan tuah khawh zei bantuk ruahnak le zei bantuk uh, motivation dah nan rak ngeih atu te nan rak serve mipi nih tha kan rak in pek lo tuk hna bu in nan nun khawh mi le atu dir hmu te nan si khawh mi khi zei bantuk ruahnak le thinlung in dah nan rak kal timi te kha ka thinlung van um ngai ka pu zang fa te ma te kha nan van kan let kho hama

nan puitlit cemmi a lian cemmi zeihla si an rak ka ti. A cio chung kai fiang ngai. Nihin ni tiang kan phone kan der kan zei ka telo. Nihin ni tiang CNF kan dir khom bak si ko tiah khin ka leh hna. Zei ruangah tiah cun CNF hi Chin miphun nih Union of Burma Independent a hmuh hnu in Chin miphun nih a voikhatnak revolution kan tuahmi si lo. 1962 i Ne Win nih uknak a lak hnu khan dothlennak a tuahmi tete hi an ram ve cio. I a ruang tampi ruangah khi tang lakin tuah loin a rak um bana bia kan hei chim si cun CNO pu hrang nawl nih a rak hruai hna le kum zemachin kal hnuah a ziam ahung um ṭhan le ve pu mang king le colonel william slam kai nih an hruai hna le Chin Independent Army in an zan kal ṭhan. Caan zeimaw zat a hum le a rak ziam. Le 1988 sen an fok chuak. 1988 hnu zong ah hin fiam cai mi he kan tong ai chu. Zapi nen van thei ding ahcun pu keu loi hruai mi he ti bantuk pawl. Pu Rose Thang te hruai mi, pu Win Mong te hruai mi, khe a tampi khen um kha zong kha kha chung la khan a ziam ko le CNF hi nihin niang kan van dir khawrnak cu pakhatnak cu pathian asina atu na van kan hal duh mi cu zei bantuk dah hi hi nan dir khawh ti mi chun keimah la keimah kai thuak ning a hin chun mo eher ruang kan dir A herh timi hi vai CNF leader pawl CNF hruaitu pawl nih vai kan dir lo si kho lo hi hi tluk kan simi hi ni ni khat ah cun khi kan tei ko lai kan mipi nih hin vai hi an kan dirpi mi ruangah hin vai kan dir lo si kholo kan dir a herh timi khuaruahnak nih khin nihin tiang ke kan der zong kan ṭhawn zong kan sifa zong kan rum zong ah nihin tiang kan dir khawhnak hi si rua tiang hin ka ruah
ram le miphun caah a herh bak ti nan rak i fian tuk caah khan uh, a har tuk bu zong nan rak dir khawh kan rak dir khawhnak si ti kha uh, na van ka lehnak si em a ruang tampi zong cum lai na an chu chu uh, a biapi bik ka sa ko ru lai tiah khan ka ruah le atu ah hin minung tampi nan chim tawn mi chu atu uh, kapau do thlan na hong chua hnu ah hin uh, mino tampi CDF zong a se CNA zong a lut thar mi tampi num hna e uh, kan mino amin lun chun kan zangai ka to ko hriam nam tu kanung udai lo le si ko ma cha chun a milu tamnak in a hriamnam that le hriamnam tlamtlin ha a biapi deuh ti a chim mi cheukhat nih hriamnam a biapi tuk i a chim mi khan um i nangmah nih mah hi zei tuk dir hmun da kan si ma zawn ah hin a hriamnam lei mo thazang kan pek am a that ngam a minung lei hi da vai a biapi deuh kan si a that hnga hi kong lei ah hen mipi nih kan ruah nak te khai dang ngai cio i chimok that zat vial na van kan chim kho ching kan lom ko hap
Ah, cu, cu biahalnak cu very controversial. A ho kha biapi deuh. Hriamnam maw biapi deuh. Minung ti kha si rua ka ti le. Ah, van chim u si law, khi an pahnih in cun a biapi tuk veve i, Asinain a pahnih hin ke zeitik caan ah an hlah ke a van biapit le zeitik caan ah an hlah ke hodah hriamnam le maw kan pan deuh lai minung tamnak hlah vai focus kan tuah deuh lai timi khi kan mah sin evan cu um lamang cu zei la si ti si cun atu na van chim bak in tharpal do thlan na hong chuak Mipi biatak tein tha van tho le CNF zong nih hriamnam kan van zelh le CDA pawl nih hriamnam van zelh le azatawk kan nei. Asinah in kan duhmi taktak teinak ke ral kan van tuk taktak ah khan Vai raltuk kho ding dirhmun tiang hin uh, a herhmi capacity thil tuah khawhnak mu capacity mm. vante ku kha kha kan nei mo timi kha question ngai si e cu cha chon khi khatal lekam khatin avan sim ka khan vai khi training refresher training NCO training officer training ti kan patak ting kan mah chung zong kan van di tua cu cu zin la si ti sia chon kan hriam nam nei mi hi effective ten kan hman khawh nakhnga ding caah khan kan raltuknak ah hin systematic tein le strategically tein move kan tuah khawh nakhnga ding caah kan tuah khawh nakhnga ding caah ti khan he training kan van pe ṭhan le cun khatale kamah van chim ka van duh hoi ri mi cu hi Frontline i ralkap pakhat ral a tuk khawhnak ding ah hin US hna nih cun a hnule hin minung pali an um hau ti. Thil a rak timh piaktu. E, kan hnulei ri camp pahnih an va kah lio ah khan kan CS Chief of Staff kha ka hal le zei zeitluk in hla si ka ti tikah hriamnam he bakhat i kalmi kha za le sawmli kan si te an hnu i kan duh herh pawl vialte an kan zalh piakmi le an kan tuak tan piakmi le zeizei pawl vialte kan tuak tak piak duh a kan dilak hi operation nain minung ai telmi cu zathum le sawma kan si ti cu Cu cah cun a chel thial ahcun khi uh, vai kha minung kha vai a biapi lem lo kan ruat ton na minung zeitlong hla biapi khat le kam ah hriam nam kha van bipi thiam thiam mi cu ka tin hau chuak la kha tika atu zong vai nih uh, ka hoipa vei nih India nih bia ka hal le tu na siane hi hriamnam vei vei hi abikin KIA sinah nan lak ko lo maw a ka ti le cu hlan ah cun KIA sinah kan lak adik atu hnu hin cun hriam la nam an kan pe cham mi hi SAC si chang la da tia ka ruwa ko tiak le zero te cun camp pathum chung kan langmi vialte kan zoh tikah le kan hei ti mi cu minung kan tam a si sia cun minung kan um sia cun hriamnam kan kawl hriamnam um cu minung kan kawl le cu cha cun hin ha pen hi hi vai ai rual ten a kal hau le cu cha cun vai khe uh, khi minung zong kha hriamnam kha khi effective effective taktak an man khawh nak ding tiang khan vei uh tuah piak ve kha hau le cu chan hi na pen ni hi khi mun khat te akal mi se le chu hlan na chun ke kan ma zong ne kan rak ro mi che hriamnam lo chu minung kan kor khalal ti kan rak ro a si lem lo minung kan um ahcun hriamnam mai kawl hriamnam um ahcun minung chuak le hi hi vei khi a pahnih khin hmu thiam khi a hau rua tia ka rua kan lungpiak gola da ka ti kai lo me si si si a biapitnak kha a van